Yn amlwg rôl theatr ydy i fod yn adloniant, ond o ran theatr genedlaethol, mae angen neud i ni gwestiynu fwy, mae angen ei wneud i ni gwestiynu pwy yda ni fel unigolion, ond hefyd pwy yda ni fel cenedl. a felly ryw radd mae'n annatod bod i gorfod bod yn wleidyddol hefyd. Hynny di, di theatr ddim yn bodoli ar wahân o pethau eraill sy'n digwydd yn y wlad. Wel, a bod yn onast, dwi'n meddwl bod y Theatr Genedlaethol wedi bynnu gormod ar y clasuron, hynny ydi, clasuron Saesneg neu Ewropeaidd wedi cael eu cyfieithu, a clasuron Cymraeg i iaith, a heb fod yn fodlon mentro digon fo sgwennu newydd, neu gwthio'r ffiniau o ran be maen nhw'n rhoi ar y llwyfan. Does gen i ddim problem o gwbl efo iaith y stryd ar y llwyfan, wedi'r cwbl dyna sut mae pobl go wir yn siarad ac i ryw raddau does na'm bwriad cael theatr genedlaethol os dydi'm yn uniaethu ac yn adlewyrchu pobl Cymru Ben Ballader, hynny ydi, sa'm bwriad i fi ddim ond adlewyrchu rhyw griw bychan o bobl dosbarth canol canol oed sy'n mynd i'r theatr, y bwriad ydi adlewyrchu pawb o'r top i'r gwaelod, so na, does gen i ddim problem o gwbl efo iaith, fatha mae'n cael ei siarad ar y stryd yn cael ei weld ar y llwyfan. Fyswn i'n hoffi gweld fwy o sgwennu newydd a bod nhw'n gweithio mwy efo dramodwyr a dramodwyr ifanc a bod nhw'n hybu sgwennu newydd a hefyd ella meddwl am ffyrdd gwahanol o roi rhywbeth ar y llwyfan a hyd yn oed meddwl am roi rhywbeth ddim ar y llwyfan o gwbl, meddwl am leoliadau newydd ar gyfer y theatr. Wel, mi ddylai Theatr Genedlaethol am hwn i uh, ddal drych i fyny i'r Gymru, i'r genedl, uh, yn enwedig i'r uh, gymuned Gymraeg, ac uh, bod y sgwennu o leia o droi dro'n dweud rhywbeth am, uh, am y profiad o fod yn Gymro yn 2012 ac ymlaen. Yn enwedig y gamp ydy cael sgwenwyr, uh, just sgwenwyr ifanc, meddai fi, ond sgwenwyr o unrhyw oed y deud y gwir, sy'n gallu sgwennu i'r theatr. Ac mae hwn yn, yn broblem i ni yn y, yn y Gymraeg, yn sicr, os ydych chi'n cymharu ni â Iwerddon, Hyd yn oed yn y blynyddoedd, degawdau dwytha yma, maen nhw wedi cynhyrchu sgwenwyr a dramâu, um, nid, nid bod nhw'n uh, yn, yn dramâu gorau'r byd, ond dramâu cyson sy'n deud rhywbeth am y profiad o fod yn byw yn Iwerddon. O, mi ddyle'r uh, Theatr Genedlaethol yn sicr fod yn bolitigedd o droi dros, allwch chi gael sgwennu da am y profiad uh, o wleidyddiaeth yng Nghymru, a dwi'n yn sôn am wleidyddiaeth plaid o angen rheidrwydd, ond mae yna dramau da wedi cael ei sgwennu yn, yn Lloegr yn y blynyddoedd diweddar yma sy'n ymwneud unau â'r cyfnod Thatcher a cyfnod ar ôl hynny hefyd. Felly, yn sicr, dwi wedi berniadu sgwennu Cymraeg yn y theatr am nad oes a ddigon o ddeunydd gwleidyddol efo eg fach yno fo. A dwi'n meddwl bod yna le i, i, i, i fentro mwy na sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae National Theatre Wales wedi gwneud wedi bod yn, yn wych ac yn uh, ddiddorol iawn ac maen nhw wedi trio pob math o, o, o, o arddulliau mynd â nhw i gymunedau ddechreuon nhw efo drama gymunedol a la bara caws a ddim debyg iawn i gynrychiadau'r cynnar bara caws ac maen nhw wedi gwneud pethau esoteric a rhyfedd iawn ac ddim mor llwyddiannus hefyd os gael awgrymu uh, ar y ffordd. Popeth yn iawn. A mi fyddwn i'n hoff iawn o weld y Theatr Genedlaethol yn mynd i, i wneud yr un math o amrywiaeth o, o bethau ar sgel fach ag ar sgel fwy. Um, ond uh, felly, na, dwi'n meddwl, a dwi'n siŵr bydd Arwel yn barod i, i wneud hynny. Ond wrth gwrs, o dro i dro, mae rhaid i chi ffeindio gwaith sydd hefyd ag apel eang dorfol i dynnu pobl i mewn, i atgoffa bobl bod hwn yn perthyn iddyn nhw i gyd. Mae yna le i bob math o iaith ar y lwyfan, mae yna le i iaith Saunders Lewis hyd yn oed, uh, ac mae yna le i'r iaith lafar yn ei, yn ei uh, pa mor fratiog bynnag ydy, mae yna le iddi os oes yna gyfiawnhad iddi o fewn y stori, neu beth bynnag ydy'r stori, felly sa'n problem efo hynny o gwbl. Um, a, ond yn y pen draw, nid hwnna sy'n bwysig, ond ydy'r ydy stwff, ydy'r deunydd ei hun yn cyfiawnhau le ynddo. Dwi'n meddwl bod y, yn, y nod o gael theatr genedlaethol ddwyieithog yn Gymraeg. Na, dwi'n dwi, dwi, dwi wrthynebus i hynny. Dwi hefyd yn gwrthwynebu unrhyw dueddiad i, um, i gyfiawnhau bratiaeth. I gyfiawnhau bratiaeth. Rwan ta, mae yna wahan... Dwi'n meddwl, i fynegi unrhyw deimlad neu meddwl o werth, mae rhaid i chi gael iaith. Goeth! A gwaith y dramodydd ydy llunio iaith sydd yn gwneud hynny, ac eto yn rhugl ac yn llithrig. Na, dw, dw, mae yn achos pryder i mi bod gynnon ni feddylfryd uh, yn y cyfryngau Cymraeg ac yn y theatr, a'r hyn sydd rhaid i ni wneud i achub y Gymraeg, neu gwneud y diwylliant Cymraeg um, mor debyg i'r diwylliant Eingl Americanaidd, a gwneud yr iaith Gymraeg mor debyg i'r iaith Saesneg a phosib. Rwan, does a neb yn mynd i fynegu unrhyw feddwl na theimlad o bwys mewn bratiaeth. Mae cymaint gan nifer o sefydliadau cenedlaethol yng Nghymru yn ein gwadu bod cyfrwng genedl neu wedi peidio bod, sef, dydwch chi, um, y, y, y, y brifysgol, neu, da chybod, neu BBC Cymru a S4C wedi anghofio bod nhw'n sefydliadau cenedlaethol. Mae gen ni hyd yn oed blaid genedlaethol sydd yn credu mewn cenedlaetholdeb. Wel, dwi'm yn meddwl y dyla y Theatr Genedlaethol fynd y ffordd yna os ydi fyw, neu be ydi diben? Be ydi diben y Theatr Genedlaethol os nad ydi yn gwasanaethu'r genedl? Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod y Theatr Genedlaethol yn delio â themâu gwleidyddol yn yr ystyr eang, hynny ydi, be mae bod yn Gymro ac yn Gymraes yn olygu yn yr unfed ganrif ar hugain. Dwi'n meddwl bod y ddyletswydd ar um, Theatr Genedlaethol i adlewyrchu bywyd y genedl, y gymdeithas, ond nid i fodloni ar hynny, mae eisiau dehongli hefyd. Nid, da ni'n gwybod, da ni'n gwybod pa mor ddiffygiol ydy'n cymdeithas ni. Da ni'n gwybod, wel, os da chi'n byw mewn lle efo pont y pridd, wyddoch chi weld effeithiau yr, uh, yr uh, ymddieithri sydd rhwng unigolion a'i cymdeithas, ac yn enwedig os da chi'n darllen y papurau lleol am achosion o wahanol droseddau a trais a bob math o bethau erchyll sy'n digwydd. A felly mae eisiau, mae eisiau uh, adlywyrchu hynny. Ond, dydy mae ddigon i adlywyrchu a dweud dydy di pethau'n ofnadwy. Dwi'n meddwl bod eisiau dihongli ac mae isio, isio trwy gyfrwng y stori a'r cymeriadau, nid trwy bregethu, esbonio be ydy'r amgylchiadau a'r datblygiadau economaidd a chymdeithasol sydd wedi creu y sefyllfa yma. Ac i wneud hynny'n effeithiol, mae rhaid i chi wneud nid yn unig, rhaid chi bortreadu, nid yn unig y dioddefwyr, ond y bobl sy'n achosi'r dioddefaint. Pan ddechreuais i sgwennu ar gyfer y theatr, oeddan ni gyd yn sgwennu stwff politicaidd. Oedd Bara Caws yn gwneud, oedd uh, Dalio'r Sylw yn gwneud, ac uh, a Gyllewin Morganwg. A wedyn mi oedd sgwennu'n politicaidd yn, o oh, na, da chi'n mynd gwneud hynny. Ond dwi'n meddwl, the times they are a-changing again, fel bysa Bob Dylan yn ddeud, de. Ac dwi'n meddwl bod mae ysgoi y cwestiwn y gwleidyddol Yn llwfdra! Gael ei ddweud yn gobeithio ni, a mae hyn yn beth hunanol iawn i ddweud, ond um, mae Arwel fel pob cyfarwyddwr a chynhyrchydd arall yng Nghymru heddiw am annog a rhoi cyfle i awduron ifanc. A mae hynny'n beth rhagorol. Ond mi fyswn ni a, ac uh, aelod eraill Undeb Ysgrifenwyr yn ddiolchgar iawn tas efo rhai cyfle i hen awduron a creu canol oed. Uh, o ddifri, uh, awduron, mae yna nifer awduron yng Nghymru sydd wedi profi bod nhw yn gallu sgwennu stori a dyfeisio a llunio cymeriadau ac dyna beth ydy hanfod drama. A mi, chymod, dwi yn, dwi yn meddwl, a fod o ddifri, hollol o ddifri, dwi'n meddwl bod ni'n mesur gwerth unrhyw theatr yn ôl y dramau newydd sy'n cael eu cynnyrchu. Mae cyfeithiadau yn bwysig a dwi wedi bod yn digon ffodus i gael cyfeithu dramâu a mae hyn bwysig ond yn y diwedd dramâu grymus a chofiadwy gan awduron cyfoes dyna beth sy'n dangos gwerth theatr ac mae angen dwi'n meddwl ac pobl debyg i mi am resymau hunanol gallwch chi ddeud ond bod Cyfarwyddwr y Theatr Genedlaethol neu ddramatwrg a benodir ganddo fo yn gweithio efo awduron i lunio dramâu. Wel ie, chymod, mae y Theatr Genedlaethol, um, dwi'n meddwl ddylai fo fod yn rhyng genedlaethol hefyd, ac um, mae hi'n Dwi'n meddwl bod hi'n beth da iawn i, i, i, i, i wledydd eraill wybod am Gymru fel genedl yn y maes theatrig fel mae'n rygbi neu barddoniaeth neu cerddoriaeth. Ac wrth gwrs mae dylanwad y gwledydd hynny o diwylliannau eraill ar yn diwylliant ni yn cyfoethogi'n diwylliant ni. Da, da ni, da ni theatr genedlaethol, ni theatr blwyfol, na theatr genedlaethol ymhlith cenhedloedd.